huet 17 Joer. Hatt lieft mat sengen Elteren a senger Bom an Osaka a Japan. Hatt gouf grad vun der Kyoto University ugeholl. Seng Elteren hu jorelaang gespuert, fir datt hatt op esou enger gudder Uni studéiere kann. Osaka huet scho laang Problemer mat Iwwerschwemmungen, mee d'Waasser dréngt dësen Hierscht esou wäit vir, datt dem Masuko senger Famillje d'Haus an hire Buttek iwwerschwemmt gëtt. D'Atsuko, seng Elteren a seng Bom hu keen Doheem méi a kënnen sech definitiv keng Unisausbildung méi leeschten. Dobäi musse si sech awer ëm hir Bom këmmeren. A leschter Zäit houscht si vill an ass immens schwaach. Dem Atsuko säi Papp ass Fëscher, dat war d'Haaptakommes vun der Famill. Obwuel säi Papp ni eppes gesot huet, huet d'Atsuko gemierkt, datt hien ëmmer méi enttäuscht vum Fëschgang zeréck koum. D'Fëschernetz ass vun Dag zu Dag méi eidel ginn, lo hunn si keen Doheem a kee Geld méi. D'Atsuko mécht sech Suergen ëm d'Zukunft.
Den Dario huet 14 Joer a wunnt mat senger Famill an engem klengen Duerf a Guatemala. Seng ganz Famill baut Geméis an Uebst op hire Felder un. Den Dario huet d'Chance, an d'Schoul goen ze kënnen, eng Chance, déi vill Kanner a Guatemala net hunn. Säit Jore gëtt d'Landwirtschaft ëmmer méi schwiereg, et ass oft laang extrem dréchen, d'Wieder ass onberechenbar. Dëse Summer ass et besonnesch schlëmm, ganz Felder si verdréchent an nätzen ass wéinst Waasserknappheeten onméiglech. Hire klenge Betrib geet faillite. Den Dario seng Elteren a seng kleng Schwëster, d'Andrea, musse lo zesummen op enger Kaffisplantage schaffen. D'Andrea ass eréischt 8 Joer al an dierf theoretesch eréischt ab 14 schaffen, mee et ginn ëmmer Schlupflächer fir esou Saachen. D'Andrea an den Dario kënnen net méi an d'Schoul goen, de Loun ass kleng a geet och net ëmmer fir d'Iessen duer. Den Dario mécht sech Suergen ëm d'Zukunft.
Den Tariq, 19 Joer al, kënnt aus Afghanistan. Virun e puer Joer huet hie seng Elteren an engem Krichsasaz vum amerikanesche Militär verluer. Hie lieft elo mat senge Geschwëster a senger Tanta Tatta a Kunduz. Nuets kann hien net schlofen, well hien ëmmer erëm vum Päifen an dann vun der Explosioun vu Bommen erwächt gëtt. An deene leschten Deeg huet hie gemierkt, datt d'Explosiounen ëmmer méi no kommen. Seng Tatta a säi grousse Brudder probéieren hien zwar ze berouegen, mee hie weess, datt eppes net stëmmt. Hie gesäit dat an hiren Aen, si hunn Angscht. Gläich mussen si erëm flüchten an op enger anerer, onbekanntener Plaz hiert Liewen nei opbauen. Den Tariq mécht sech Suergen ëm d'Zukunft.
Dem Amina seng Mamm kënnt ursprénglech aus dem Sudan. Si misst awer de Sudan wéinst dem Uelegkrich verloossen. Si ass dunn a Somalia geflücht, wou si hire Mann kennegeléiert huet. Si kruten e Kand, eben d'Amina. Wéinst Krich ëm Handel an europäesch an amerikanesch Interventiounen a gläichzäiteg immenser Hongersnout misst hatt mat sengen Eltere flüchten. Um Wee fir an Europa sinn seng zwee Eltere festgeholl ginn. Hatt war du eréischt 11. Säitdeem huet hatt näischt méi vun hinnen héieren. Hatt ass eleng weider gaangen. Seng Rees huet hei zu Lëtzebuerg opgehal. Haut ass hatt illegal zu Lëtzebuerg. Hatt gehéiert zu deenen 30 Somalier, déi hei no Asyl gefrot hunn an net ugeholl gi sinn. Hatt weess net, wat elo mat him geschéie wäert. D'Amina mécht sech Suergen ëm d'Zukunft.
D'Atsuko, den Dario, den Tarek an d'Amina kéinten net méi verschidde grouss gi sinn, mee trotzdeem hunn si all eppes gemeinsam, si hunn Angscht a si maache sech Suergen ëm hir eegen an hirer Famill hir Zukunft. Dat kann net sinn. Egal vu wou e Kand kënnt, et soll d'Fräiheet hunn, sech keng Suerge maachen ze mussen. E Kand soll spillen, Feeler maachen dierfen, léieren. Dëst ass hinne leider net ginn. Si gehéieren zu den éische Generatiounen, déi déi schlëmm Konsequenze vum Versoe vun de räiche Generatiounen aus Westeuropa an Amerika ausbuede mussen.
An dat ass keen Zoufall. Dat Succo zum Beispill ass nëmmen ee vun 275 Millioune Mënschen, déi an 30, 40 Joer, wa mir bei enger Äerderwäermung vun 3 Grad Celsius ukomm sinn, flüchte mussen. An dat nëmme wéinst Iwwerschwemmungen. Nieft dem Matsuko senger Heemecht Osaka, wäerten d'Mier och d'Milliounestied Alexandria, Rio de Janeiro a Shanghai komplett iwwerschwemmt ginn. Seng Bom ass u Longekriibs erkrankt. Säit dem Atombommenugrëff ass de Risiko fir Kriibs a Japan immens héich. D'Konsequenze vum nukleare Krich si bekannt an trotzdeem mengen d'Groussmächten, si missten onermiddlech Atombomme bauen. An eisen Nopeschlänner si se stationéiert, mee mir ignoréieren dat ganz brav. Datt säi Papp ëmmer manner Fësch faangt, ass der systematescher Iwwerfëschung ze verdanken. Elo sinn 93 Prozent vum Fëschvirkommes schonn un hir Grenze komm.
Och d'Ongléck vum Dario senger Famill ass keen Zoufall. D'Wieder wäert vill manner berechenbar ginn an et wäerten ëmmer méi Wiederextremer ginn. Den Ubau vu Liewensmëttel wäert duerch laang Dréchenten usprochsvoll a schwéier ginn. Et wäert doduerch och een enorme Mangel u Waasser an Iesse ginn, de Welthonger an d'Ënnerernärung wäerten zouhuelen. Et gëtt geschat, datt et 2050 ëm déi 200 Millioune Klimaflüchtlinge wäert ginn. Dat géif heeschen, datt all fënnefavierzegste Mënsch säin Doheem nëmme wéinst der Klimakris verloosse misst. D'Liewenskonditioune wäerte global méi schwéier ginn, mee dat speziell a Regioune wou et elo scho Krich gëtt. Vill nei Konflikter wäerte wéinst de Konsequenze vun der Klimakris ausbriechen, bestoend Konflikter wäerte sech extrem verschäerfen.
Och beim Tarek ass et keen Zoufall, datt hien esou leit. An der ganzer Welt gëtt grad opgerëscht, de Krich gëtt systematesch finanziell ënnerstëtzt. D'NATO zwéngt praktesch all Membersstaate mindestens zwee Prozent vum Bruttoinlandsprodukt all Joer fir de Militär auszeginn. Dëst kann dach net zum Fridde féieren. Souguer elo, an de sensibelen Zäite vum Corona, mécht de Generalsekretär Drock op d'Memberen, sech opzerëschten. Gläichzäiteg gëtt en immense Waffenhandel bedriwwen. An deene leschte Joren huet Däitschland de Rëschtungsguttexport méi wéi verduebelt. Den Tariq ass net Opfer vun engem Accident an sengem Duerf, den Tariq ass Opfer vun enger systematescher Oprëschtungspolitik. Wat den Tariq, wat den Tariq nach guer net weess, ass datt hien nach nieft dem Krich d'Konsequenze vum Klimawandel erdroe muss. Militär a Kricher sinn eng vun deene gréissten CO2-Verursaacher déi et ginn. D'amerikanescht Militär huet zum Beispill all Joer CO2-Emissioune vun 59 Milliounen Tonnen. Dat ass genau esou vill wéi all d'Emissioune vu Portugal zesummegerechent. De Bilan fir d'Kricher ass nach méi drastesch. Alleng den afghanesche Krich, an deem dem Tarek seng Eltere gestuerwe sinn, huet säit 2001 eng Komma zwou Milliarden Tonne CO2 verursaacht. Dat ass esou vill ewéi dräi Mol d'jierlech Emissioune vu Frankräich an eemol déi sämtlech jierlech Emotioune vun de Vereenegten Arabeschen Emiraten zesummegerechent. Dobäi kënnt nach, datt wärend Kricher immens vill Natur zerstéiert gëtt. Eng massiv Ofholzung an eng gréisser Loft a Buedemverschmotzung sinn d'Konsequenz. Eng Komma zwou Milliarden CO2. A firwat? Fir Krich, géint Terrorismus, géint Attentater, géint de Massaker vu Mënschen. Besse komesch, oder? Am Kampf géint de Fridde stierwe méi wéi 100.000 Mënschen, dem Tarek seng Eltere mat abegraff. Datt den Tarek d'Folge vum Krich a gläichzäiteg déi vum Klimawandel erdroe muss, ass och net zoufälleg.
D'Schicksal vum Amina ass ee vu ville anere Beispiller, déi dëst bestätegen. Dem Amina seng Mamm, déi jo aus dem Sudan kënnt, misst wéinst engem Uelegkrich flüchten. E Krich also, an deem se et drëm geet, e fossile Rohstoff ze kréien. E Rohstoff, deen den Haaptausléiser vun der Klimakris ass. De Sudan ass net dat eenzegt Land, wou et ëm Ueleg geet. Déi meeschte modern Kricher ginn am Fong ëm fossil Rohstoffer. Spéider am Somalia hu seng Mamm a säi Papp hiert Kand Amina genannt. An dat ass och keen Zoufall. A Somalia ass dat de beléifteste Meedeschosnumm. Iwwersetzt bedeit se souvill wéi sech sécher fillen. Dat verweist eigentlech scho ganz gutt op déi somalesch Lag. D'Land gehéiert zu den onfriddlechste Länner op der Welt. Gläichzäiteg ass Somalia ee vun de Länner, déi elo schonn am stäerkste vun der Klimakris betraff sinn. Dat gëllt net nëmme fir Somalia, mee och fir den Irak, Libyen, Syrien a vill aner Länner.
Mir zerstéieren eis selwer. Mir beweegen eis an engem Däiwelskrees, deen all Moment méi enk gëtt. Mir féiere Krich, mir morden a mir stierwen, nëmme fir den Zougang op Ressourcen ze kréien, déi eis Welt zerstéieren. Op der anerer Säit verschäerfe genau déi Kricher d'Klimakris, wat zu extreemten Dréchenten, Iwwerschwemmungen, Hongersnout a Migratioun féiert. A genau dat provozéiert dann erëm nei Kricher.
Mir mussen aus dem Däwelskrees eraus a mat eis selwer ufänken, wär dach gutt. Lëtzebuerg muss ophale weider opzerëschten a muss aus der NATO raus. D'Suen, déi mir elo an d'Oprëschtung investéieren, sollte mir dach léiwer an d'Preventioun vun der Klimakris stiechen.
Amplaz ee Militärfliger vu 420 Milliounen Euro ze kafen, kéint Lëtzebuerg déi Suen dach einfach an eng nohalteg Verännerung a Richtung Emissiounsneutralitéit stiechen. Oder amplaz 170 Milliounen Euro fir ee Satellit auszeginn, ah nee, do hu se sech jo verrechent, pardon, ech mengen natierlech 350 Milliounen Euro fir ee Satellit auszeginn, kéint een déi Suen a Sozialprojete stiechen. Ech kann nëmme fir eis schwätzen, mir géifen eis freeën, wa si sech beim Klimabudget och verrechne giffen an einfach 180 Milliounen Euro dropleeë giffen.
Dem Atsuko, dem Dario, dem Tarek an dem Amina hiert Schicksal ass nach net a Steen gemeesselt. Mir befannen eis elo um Kippunkt. Maache mir weider bis elo wéi bis elo, decidéiere mir eis fir eng Welt vu Gier, Krich an Doud. Ännere mir eist Verhalen awer, baue mir eng nohalteg a friddlech Welt op, an där kee Mënsch méi flüchten, verhongeren a stierwe muss.